un o'r cwestiynau mae pobl yn hoff o ofyn i fi ydy be sy'n dod gyntaf pam ti'n sgwennu'r gan? Efer gerddoriaeth neu y geiriau neu'r lyrics? Um, a dyw'r ateb ddim wastad yn un syml. Achos i fi, fel arfer, mae bit of both yn digwydd chryb bach o'r ddau, sef bod y melody hefo rhyw fath o awgrym o lyrics yn ddi, a weithiau mae'r lyrics hefo rhyw awgrym o y melody maen nhw eisiau ti ganu nhw iddi, os yw hwnna'n wneud synnwyr. Ond, heddi, er mwyn i ni fod yn glir, ac fel bod gyda ni system clir i ddilyn, ni'n mynd i fynd hefo y lyrics, y geiriau gyntaf. Felly, y cwestiwn gyntaf i chi heddi. Siwt i ti'n teimlo? yn bersonol, fi yn teimlo bach yn self-conscious achos bod fi ar gamera yn trio sgwennu can a fi erioed di wneud hwnna, felly mae hwnna yn rhywbeth fi'n teimlo nawr. Um, dwi hefyd yn ymwybodol falle bod uh, didalen wag neu'r blank page, the tyranny of the blank page, um, yn gallu bod yn rhywbeth sy'n eitha overwhelming. Um, ag Mae yna lot o artistiaid wedi sgwennu caneuon am hynna, a maen nhw'n ganeuon ffantastig. A dyna beth fi'n mynd i wneud heddi, fi'n credu, ydy aros efo'r teimlad hyn o ansicrwydd. A fi yn mynd i drio sgwennu just syniadau, dim rhai bod â chi linellau llawn, falle just fragments neu just geiriau sy'n apelio i chi. Er enghraifft, falle bod chi just moyn sgwennu ofn neu Uh-oh. Unrhyw beth, jyst llenwch y dudalen gyda teimladau. Ac os chi ddim o reidrwydd yn teimlo unrhyw beth ar hyn o bryd, un tip bach arall fi'n hoff o ddefnyddio ydy pethau gweledol yn ystafell. Um, falle bod yna rhywbeth yn ystafell sydd jyst yn tynnu'ch sylw chi. Fi yn mynd i dechrau jot o pethau lawr. Na i roi chydig bach o amser i chi a Croeso i chi roed y fideo fan hyn ar pause tra bod chi hefyd yn llenwi'ch tudalen chi gyda pethe. Ok, go. Ok. Mae 'na rhywbeth yn dechrau ymddangos ar y dudalen fan hyn. Nes i weud ar dop y fideo um, bod 'na ddim magic yn perthyn i sgwennu caneuon. Dydw i ddim yn credu hynna'n llwyr. Mae 'na magic. Achos falle be newch chi ffeindio ydy wrth bod chi'n dechrau rhoi geiriau lawr ar bapur, mae yna pethau yn dechrau awgrymu i hunan a fi'n caru'r teimlad na o agor y llif ddore bron, mae e fel ti'n ti rhoi caniatad i dy hunan sgwennu un peth a cyn bod ti bron yn sylwi, mae jyst mae yna llif o bethau yn dod. So, beth sy'n ar y dudalen fan hyn ydy ofn, uh-oh, a wedyn o'n i wedi sgwennu dim byd i wneud, Dim byd i ddweud, o'n i'n hoffi'r odl 'na. Ond does ddim rhaid bo' lyrics chi yn odli o gwbl. Jyst istedd wrth y ffenest fel delw. Dal i aros am y geirie. Pam nes i sgwennu delw nath rhywbeth yn 'y mhen mynd, ww ma' delw yn swndo fel dal. So fi'n lico chwarae dy geiriau fel yna, mae croeso i chi, os chi'n ffindo rhyw synnau bach tebyg mewn geiriau, mae hwnna'n rhywbeth chi'n joio, newch e. Sdim byd yn gywir fan hyn. Um, ond sdim byd yn dod. Dyw e ddim yn gan eto, um, ond mae yna rhywbeth yn dechrau cymryd rhyw fath o siap, o leia fi'n gwybod be fi'n sgwennu am nawr. Fi wedi sgwennu pen dinas, nawr Os ydw i'n edrych trwy'r ffenest fan hyn yn y stafell fyw, dwi'n gweld mynydd neu hen gaer pen dinas a mae'n mae anhygoel a mae'n rhoi gymaint o ysbrydoliaeth i fi achos mae e just, mae mor hen a fi'n gwybod bod e wedi bod na ers mor hir yn yr ardal, oedd pobl yn byw ar y bryn na, beth o'n nhw'n meddwl, beth mae pen dinas yn meddwl pan mae fe'n gweld fi fan hyn yn trio wneud hyn. So o'n i'n meddwl, am y syniad hyn o pendinas fel person. So mae da fi rhywbeth sy'n bach yn swndo fel cit gan nawr a mae hwnna'n dweud o pendinas cod dy ben yw pendinas hefo pen, stim ots. Uh, paid a phoeni, pendinas. Fi ddim yn gwbl hapus gyda hwn eto. Ond fi'n teimlo fel bod 'na rhywbeth yn trio amlygu ei hunan. Mae 'na, mae 'na rhyw deimlad, weithiau ti'n gallu teimlo beth yw teimlad y gan. A fi'n teimlo fel bod y gan hon, wel, se fi hefo gair Saesneg, byddwn ni'n gweud wistful. Neu mae'n, ie, yeah, can sbio drwy'r ffenest ydy hon. Be sy lawr y lôn, be sy mas na, be fi'n ei fan hyn. So fi'n mynd i trio Cael go bach arall nawr, fi'n mynd i fynd trwy beth sydd gyda fi, dechrau trefnu nhw. A pan fi'n gweud trefnu nhw, fi jyst yn mynd i trio pwysio fy hunan i weld os fi'n gallu bod bach yn fwy clir gyda be fi'n dweud. Um, Byddech chi'n gallu meddwl am hwn fel trefnu nhw mewn i gerdd. Os chi rioed wedi sgwennu cerdd, boed hynny yn ddiweddar neu yn, yn ysgol hyd yn oed, a chi'n cofio sut oedd hwnna'n teimlo. Mae be ni'n neud fan hyn yn eitha tebyg i trefnu lot o bethau gwahanol mewn i un gerdd. So bod yna rhywbeth yn clymu'r pethau hyn i gyd at ei gilydd, fel bod yna rhyw fath o ystyr a llif. So dyna beth fi'n mynd i wneud nawr. Um, fi'n gobeithio bod y pethau yn mynd i, ie, yeah, wneud sens wrth i fi mynd ati i drio ailwampio fan hyn. Felly rhowch bach o amser i chi wneud hyn, um, gan ei weld chi mewn munud. OK, nath rhywbeth ddigwydd fyna. Falle newch chi fynd o bod hwn yn digwydd. Wrth i fi trio gweithio allan beth yn union o'n i'n trio gweud. Nath e gan dechrau Ffurfio. Dim byd i ddweud, dim byd i wneud. Iste wrth y ffenest, fel delw. Byd trwy'r ffenest ond dwi'n dal i aros am rhywbeth i ddod. Pen dinas. A o'n i'n lico y pen dinas achos oedd e bron yn odli gyda aros, ond ddim cweit, a fi yn joio pethau sydd ddim cweit yn odli, achos maen nhw bach yn fwy diddorol. So, dwi'n dal i aros am rhywbeth i ddod pen dinas. A wedyn oedd da fi, pen dinas, cod dy ben, mae'r adar yn hedfan, sa'n siŵr os fi'n hapus fyna dy hedfan, achos mae pawb yn gwybod bod adar yn hedfan, falle bod yna ffordd fwy diddorol o ddweud hyn, We'll see. Dy'r byd ddim ar ben, ac mae'n hawdd os ti'n gwybod y ffordd. Sa'n siŵr beth fi'n meddwl fyna, nath e just dod mas. Mae'n hawdd os ti'n gwybod y ffordd, ond dwi ddim. Ni'n fflico hwnna. Nawr, dwi dal ddim yn gwbl hapus efo be dwi wedi sgwennu fan hyn ar y dudalen. Dyw hi ddim yn teimlo fel can llawn eto o bellffordd, ond fi'n hapus efo'r delweddau, fi'n hapus efo'r teimlad, y teimlad eitha hiraethog, uh, gofyn cwestiwn yna, um, spirit ffenest. Felly, dwi yn teimlo nawr bod fi'n barod i ddechrau ffeindio y melody. Ac yn y rhan nesaf, um, beth am i chi ymuno gyda fi a newn ni drio ffindo melody i'ch can chi hefyd.